Kũrũngana nĩ ũrathoni nĩ kuuga atĩa? Nĩ kuuga ciugo imwe tũgwetaga nĩ ciugo itangĩgwetwo nĩ mũndũ o ũguo. Kwoguo nĩ ũgakinya handũ ũkauga gĩkĩ kiugo nĩ ngũgweta nĩgetha thomithie andũ. Andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ mũrĩega? O rĩngĩ nĩ ngatho, nĩ njokagia ngatho nĩ ũndũ wa andũ gwĩtĩkĩra gũkorwo makĩheo kĩrĩra, na ũmũthĩ ndĩrenda kũmwĩra atĩ kĩrĩra nĩ ũra thoni. Kĩrĩra nĩ ũra thoni nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga ciugo imwe tũgwetaga. Nĩ ciugo itangĩgwetwo nĩ mũndũ o ũguo. Kwoguo nĩ ũgakinya handũ ũkauga, gĩkĩ kiugo nĩ ngũgweta nĩgetha thomithie andũ. Kwoguo nĩ tũkwaria ũhoro wa ciugo icio ciĩtagwo cia ũrathoni. Na ti atĩ kiugo kĩu nĩ nĩ kĩa ũrathoni, nĩ kiugo kĩahũthagĩrwo no andũ meciragia nĩ kũrumana. Na kiugo kĩa mbere kĩrĩa ngwenda twarie ũhoro wakĩo ũmũthĩ

Ũngĩathire gũcerera cũguo kana ũthiĩ gwa cũcũ, wathiĩ gwa cũcũ kana wathiĩ gũcerera cũcũ, ndũkũmwĩra nĩ ũroka, ũgũthe mũrango o rĩmwe. Aigua mũrango nĩ wagũtha ugaga ndũri ici, kana ũkaigua auga ĩ ndũri. Haya, rĩngĩ nĩ ũka ũkamwĩra kaũndũ akauga ndũri ici mwakorwo. Ona kũrĩ ũngĩ ndaiguire akiuga ndũri ici mũticoke.

warĩ mũrimũ mũrimũ nĩ kuga mũndũ mũtumia nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arutaga atumia nĩ marutaga wĩra mũritũ mũno na nĩ maciaraga ciana nyingĩ biũ mũtumia na ciana ikũmi na igĩrĩ na nowe ũkuaga ngũ na mũgongo nĩwe ũgũkua maĩ nowe gũkua mwana athi kũinamĩrĩra handũ kũhihinywo kũu gwĩka ũndũ gwatũmaga mwĩrĩ wake wĩke na nĩko nĩenda twarie ũmũthĩ Rĩtwa rĩu mwaigua ndagweta nĩ kuga atĩ thũngĩ ya mũndũ nĩ yathũnũka kana thũngĩ nĩ yacomoka. Na gĩthũngũ ĩtagwo bladder prolapse. Ũguo nĩ kuga nĩ ũndũ wa kũruta wĩra ũyũ na nĩ ũndũ wa gũciara ciana nyingĩ mũno, thũngĩ nĩ yacomokaga. Na rĩu thũngĩ yacomoka, Ongorwo gwĩ kĩndũ gĩcong'i ũtangĩenda kuona nĩ thũngĩ ya mũndũ ĩcomokete. Na rĩu nĩwaigua aikara thĩ guo ta mwaki, thũngĩ nĩyacomokaga. Rĩu angĩaiguire nyũmba nĩ kwagũthwo kana nĩahahũrwo nĩ mũndũ, augaga, ndũri ici mwakorwo. Rĩu icio nĩcio ndũri. Arũgamaga na igũrũ ihenya mũno nĩgetha thũngĩ ĩcoke na thĩiniĩ, tondũ warũgama nĩgũcoka. No waikara thĩ ĩgacomoka. Kuoguo wanaigua ndũri ici mũticoke, nĩyo arauga ithiĩ. kana auga ndũri ci mwakorwo ĩ ndũri yani nĩ kũmaka amaka tondũ ndangĩenda gũkorererwo thũngĩ ĩyo yake ĩcuhĩte ha hau neyo nĩyo yetagwo ũguo na thengiũ mũno na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwaria ũhoro wa ciugo icio mũrathimwo